ti deka datai ngelama tu ba Kitson Squad Horror. Nyadi kita ke empai subscribe nya tau subscribe au nyadi kita ke udah subscribe nya kita terus enggau video iya ke baru-baru ba channel Kitson Squad Horror. Nyadi diatu sebedau aku neruska tampung renggat ke semilan semengat nya. Aku deka promo iya nya channel YouTube kaban aku iya nya Hendry nyadi channel tu kita mesti subscribe ok enti kita subscribe tu iya kita support semua channel YouTuber kitai Sarawak nyadi channel Hendry tu iya nya channel Hegis YTV iya nya iya mantai ke pemakai. Au baka video mukbang mukbang Malaysia lalu kita tau meda meh iya bisi review ayam bakar macam-macamlah video makai udah ba channel Haggis TV tu ngambi kita nemu nama video ba channel tu kita subscribe channel iya kita mesti subscribe ngambi kita nemu nama video ba channel iya ke baru-baru.

Ok pia mega iya hari nya bisi ngaga vlog pulai ari Kapit pulai ke Sibu. Kitai sama sama meda meh nama utai bisi ba Sibu. I miss you Sibu. Aku bah asai lah enda nyamai meda uhh ukai enda nyamai rindu rindu ngagai kampung laban aku diatu agi jauh uhh agi ba endur kerja Pulau Pinang Malaysia Semenanjung.

Okay ba video iya tu aku paling minat iya edit editing okay aku paling suka editing baka tu zap aw eh eh. Ok udah tu aku deka promo iya nya channel YouTube kaban ku ga menyadi hari tu iya nya Rewel Vlog. Kita mesti subscribe channel iya. Ok ba channel tu iya mayuh pasal review iya bisi unboxing barang iya bisi aaa speech untuk keni kitai nyadi pemula untuk youtube aaa. Ok rumah panjai oh my god mene rumah panjai iya madeh rumah panjai tu ba sungai sengan aku pernah kala kin. Nyadi kita ke baru meda channel iya tu kita tau subscribe kita tau idup ke luchon kita au anang ringan. Dia meh reti kitai tu support channel tauka support youtuber kitai ba menua Sarawak tu ngambi ke kitai youtuber youtuber bela maju bela angkat nadai chara bukai enti enda chara tu kena kitai ngangkat ke pangan diri nyadi sapa kita youtuber iya ke baru pemula enti kita bisi ka ngasuh aku promo channel kita ba channel aku kita tu whatsapp ngagai aku ka. Kita tau komen ngagai dini video aku ke udah bisi da pansut ka aku komen kita video nama ka review kita pasal nama video kita nya nyadi aku ngadu lah nyadi aku ngedit baka enggau seduai tu ngambi kitai sama sama bala angkat ba industri youtube sarawak nyadi diatu kitai neruska. Uh, semangat. Au, minta ampun au laban aku nya tadi udah madah dulu review review um, channel channel bala kaban. Jadi ketok ketampung semangat nya tadi au renggat ke sembilan tu. Maya sida sigau begiga bala ke tesat dalam kampung din. Sida sebuat bela betangkup enggau daun buan munyi ke padah sigau ngagai sida iya. Bunsu Sarung ke nguan bekampung nya umbas iya penyai beduan orang ke tama kampung nya sigau enda ngasuh sida mindah ari endur sida ke bediri nya alu mengkang nangkup diri ngena daun buan. Laban enti nangkup diri ngena nya Bunsu Sarung enda ulih meda sida iya. Semalam malam meh sida sebuat dia nganti ari kekerebak tawas. Nya meh sama kerugau meh bala magang sida sebuat. Ka engkat nangi ke pajuh Bunsu Sarung nya, Bunsu Sarung nya ngumba ke diri bebirau ngelingi utai dia ngiga sida iya. Iya enda ulih meda sida nya laban sida betangkup enggau daun buan, tang iya ulih nyium bau sida sebuat. Nyau kepuas dedugau dia, dia desigau ingatka batu diberi aru ke iya suba. Lama diri iya merening batu nya. Nama meh guna batu tu. Indu ke meri aku tu suba nadai ga madah nama guna utai tu pia ku iya bejako kediri tadi. Kepuas iya nilik batu nya nyau tekenyit iya ninga nyawa Bunsu Sarung nyerauh ringat lawan ke tetemu ke sida sebuat. Batu nya pan lalu tebeleka ari jari iya. Peda nyau perenjing. Batu nya manjal sida ke bisi dia. Enda lama udah nya, panjut ayah separuh mensia, separuh remaung ayan nyengena ba mua sida iya dia. Besai nyawa utai nya memunyi, ngujungka Bunsu Sarung nya nyau tunduk alah laban takut ke utai nya. Di belakang din, Renggi merening sigau enggau mata ti tajam. Nya rahsia nuan selama tau igau. Pia ko iya bejako sebuti ke dinga. Sigau mengkang bengap-bengap meda batu nya tadi nyau bebalai udah nyadi utai nya. Nyau ke puas sida ngenung meda utai bansa nya dia sigau ngasuh bala sida pulai naka pengelengkas nangi ke munsuh sarung nya datai baru. Belanda la enda mih sida sebuat tadi enggau pengambih ati. Di rumah din Sara enggau indai iya nganti penatai apai enggau sida serumah ke bisi enggau apai nurun malam tadi. Hari pan nyau gerebak tawas. Sida sigau pan udah ngenataika diri di rumah panjai sida iya nya. Nyau begau sekayau rumah meda iya datai pagi nya naka pemendau iya ngelarika diri di malam. Benung lelak seseput baka nya pen renggi sempat nyeling sigau. Bisi endau utai enda puas ati siku nya. Ti nitihka ati iya ka palau iya siku nya. Ari suba iya sigi enda puas ati ngagai siku nya. Nya ketegal iya Jilis meda siga bulih bini bajik baka Sina. Anang agi diatu iya nyau nemu siga bisi pengaruh kenu ku ati iya. Nya bala peninga. Nyadi renggat ke semilan tu naga tu tu dulu aku ngelengka ke au laban sigi tudah naga tu. Nyadi renggat ke sepuluh ila ila kitai betemu baru. Selamat unjung minggu semua ngagai kita ke udah mending kita bala peninga.